Yes yes yes Ah, nka buriijo ogu ni Sokoto Uganda omuheereza waawe aha puroguraamu ekibooziboozi ekya sitwiti na KR Media eshaaha ezi turi aha high street ey'omu rurembo rwa Mbarara ningira nimurureeba egyo ni high street yenyine so ndi aha siteegi eya bodaboda tiimanya nibagyeta bata Nyine engano na banywani bangye kugira ngu buri omwe afune information omu mbeera ezitakushushana. Eshaaha ezi nyina nashanga n'abashaija b'amaani ka mbanze nkwakure. Agandi sebo? Ndi aho sebo.
Ogumire? Yego sebo.
Amaziina ni gaashi?
Amaziina nibanyeta Manzi Amoni. Manzi Amoni. Eeh.
Ori emanzi. Eeh. Hanu ahi nindeeba ngu ni high street. Egi stage ya boda boda nibagyeta bata? Nibagyeta kupa stage. Kupa? Eh, kupa, kupa, kupa tu boda boda stage asherra nkore. Yebare munonga.
Eh. Aho orikorra henyine? Niho ndikorra henyine aha. Mukama asiimwe.
Asiimwe munonga.
Egi stage oku orikureeba omu town ya Mbarara tiyo ey'amaani, tiyo, tiyo, tiyo main? Of course niyo main stage eri ahagati ye town. Na Museveni yaremererwa omu nyine mukumutwara? Naye araba natubiramu ka jam. Abashaija mwe.
Kwonka egi ati obwire obu bw'akashana embeera eri eta? Embeera eteboneire omu kashan omu Eh. ahakuba abantu okutambura ni kukye N'enduuru ya ndago. n'enduuru ya ndago Bashaija mwe. ni bakye bakye akasente tikakureebeka gye mazima Akasente keesibiremu kakye kakye. keesibiremu kakye. Ekindi Eh. nkaiwe mukama wangye Eh. MP waawe nuwa? MP wangye ni mwine mpaka Eh, ori wa mwine mpaka?
Eh. Ha! Mwine mpaka aine amaani. ewa Mbara State South Mbara State South. Eh.
Nikireka kiine amaani. mingi munonga.
Mbwenu nimuza kumugarrayo?
Okumugarraho kimwe n'obu araayenda ogundi nitumugarraho? Hapana. Amazima re. Akozire kimwe ekirikukwetaagisa?
Ee. Mukama siimwe. Hati nk nkanye ndi Gashibona. Ee. Tukaba tutaine mashanyarazi. Mukaba tutaine mashanyarazi. Ee, kwonka hati ekikondo. Ee. Ninkikwataho ekiro shaaha mwenda naaruga omu nju. Gye otaga Ruhanga.
Nindahira.
Mbwenu mwine mpaka abeereho? Abeereho, abeereho mpaka. Mpaka, mpaka, mpaka. Ee. Mukama siimwe. Amiina. Omushaija wa yero agandi sewe ninde aka yero nokakunda amazina gaitu kwata mpora aroni kwata mpora aroni niyo novugira stage egi iwe mp wawe no nimwine mpaka eh, niyo rwamwine mpaka eh. niyo nora kumugarirayo omusaide egi nimwine mpaka aha Kwonka owaitu omu kyaro nintungamu kandi MP wangye owantungamu ezi eshaaha ni Advan Mbabazi. Mbabazi. Niwe njwire n'eshaaha egi. Apana.
Mbwenu nawe ndiyo noyenda kumugarirayo? Kwenyini yaagiireyo nikuzayo. Eki kyarenga.
Yes, niingira ekyo mwakihurira eki abantu ba bodaboda eki bagamba ahari ba MPs baabo. Kwonka ogumizemu naharigye ekyo, ekintu kya music nookikyenga gye? Ekya music? Music, ebyokweshongora.
Kwonka nobikunda?
Nokunda abeshongozi? Mbwenu omu beshongozi boona omu Uganda yoona nokunda oha? Bebe Cool. Bebe Cool. Kandi omu Western nokunda oha? Roy G. Roy G. Mukama akuhereze omugisha. Bantu mwenu muri aha egyo n'emboozi yaba bodaboda kandi turi aha street egyo n'emboozi ya street so buri omwe naba aine idea zeye omweshongozi ni Bebe Cool omu Western ni Roy G. Emboozi eyi orahuurira omuntu arikugamba n'emboozi ye nk'omuntu buntu So ka tweyongyereyo mbuuze abandi aha nshonga ya Music omu kishaayi yaabigamba ngu naakunda Bebe Cool na Roy G. Egi n'emboozi kandi twaba tugaaniire buri runaku twafurira tayimu turaba omu bantu baitu ekibozibozi kya street. Iwe mukama ngye ebintu bya Music noobikyenga gye? Nimbikyenga gye kurungi.
Noobikyenga gye?
Omu Western ni mweshongozi ki ou orikuhurira noofeelinga? Omu Western omweshongozi ou nkuhurira ninfeelinga? Yes sebo.
Rasta dog. Rasta Dogo Uganda. Eeh akuba nuwe muntu owu nkumanya gye live kandi akumanya. Ngamba ebishongoro bibiri bya Rasta Dogo. Ebyeshongoro bibiri bya Rasta Doga ekya mbere kunaaba akasabuni nokimanya? Ninkimanya.
Ekyakandi nimbahurira nimungambuura. Apana.
Yes. Ngu noriisa embuzi. Ngu nariisa embuzi. Ogwo omushaija naakyenga gye rwasta doo ogwo. Nimucenga gye dad.
Naakweshongora ori kuhurira waashemererwa. Eeh nayeshongora mpora nashemererwa nashongora orumu orunkuhurira gye kandi ndikumanya n'ahakuruga n'omurimo ogu akukora gwenyini. Kwonka nkubuuze, Eeh. ahabw'enki abaana ba hanu omu western nibakora ebivuru mukanga kuzayo, aba Kampala bakiija mu- mu- mukapanga eza piki zanyu mukazayo nikireetwa ki? Omuntu omusya naaguma ari musya. Abaana ba kunu eki bakora ebivuru gye tukaba barakuzayo munonga, Eeh. nituba tutwire nabo turikubamanya. so ekikutwara Kampala abantu batutakubamanya tugenda tubareebe. Mbwenu ekirikumanyisa ngu abakuru batandike kweshereka? Haa n'abakuru bateshereka kwonka bagume bakore beete munonga aba Kampala n'aba Kampala baize kunu kubareeba. Hapana.
Eeh. Egyo ni egyo ni point yaawe nk'omuntu. Point yangye nk'omuntu.
Ekyo twakihurira.
Eeh. So okweyongerayo aha street emboozi ya street twaza kuzamu nitubuuza omwe ahari omwe. Turimu nitugyenda omu misho eshaaha ezi. Gwe Storage? Yes. Ori kiriya? Amagara shi? N'obuteeka.
N'obu, wabare kunyirira.

Hati ebyo bikiri aho, omu tauni ya Mbarara omu, nikyo kisya ekirikuranga ngu imwe ba boda mwongyireho ekisya kwiha wiija. Ni kasya ekirikuranga ngu aba boda nibayamba nka Mbarara City. Nimutuyambaho ki? Hati nkaitwe aba boda twine amaani maingi. Eky'okubanza nimukimanya haagira nka ka tubare nka city yaatwetaga ngu neeyetaaga nk'obuyambi bw'aba boda, nituba twagihikire. Eh. Speed either katube ngu baza nk'omu bwire bw'oburuuru Eh. bagira ngu nitwenda mwije mutuvuge erare edakika ibiri nituba twabihikire kandi oburuuru tibukora kandi oburuuru bara- barabuha oburyo Nkubuuze ekibuuzo, Mm. nookira ebintu bya music? tu munonga. Eshaaha ezi waaba noogiitwa, Mm. nka ku toora omweshongozi abeeshongozi ba Western babiri, nka bakutwera nkagye so kwata oti naaba bakutwera baije beeshongore aha mbaga yaawe, Otiine. oreeteyo mbwenu orwataano, ntiringa oreete emitwaro abiri abiri, ngu otare aba Kampala aba Kampala bashatu, okaakora ki?

Noguza ki iwe? Amahuri. N'aga zingahe shi?
Rimwe n'ekya butaano.
Nogatekyera akahi?
Ningatekyera oku omu kishenyi. Omu kishenyi? Ee.
Hatiiya waaba notambura shi orikuguza amahuri, ku orikuza kuniya ogata nkahi? Tinkaaniya.
Ee? Tinkaaniya. Ninga notahamu nago? Aa.
Ningatsiga nimbanza naayenda kupama ngatwara omu ka, nze omuto oine amara aija naaba akwata amahuri. Hati ori omu tawuni, nobeera Katete, ku orikwenda kuniya obanza otware amahuri Katete. Kandi nabwo nindiga enye eyambere. Orunaku rwona watabuka sebo tinakubaasa Omukuru origye sebo Amagara Omushuma wotari nkahi nogu Sebo nokora sweet egi Omukyaro ni nkahi nyina owanyu
Waswera ori nka okigwire aha mahega
Ori wa Bushenyi nka nkahi shi?

Ntoka abahuriraga abo abeshongozi ba Bushenyi muteka bamanya ekyo mwakihurira mubamanya rura IG iwe ogwo ahasigara mukaba abahereza omugisha aba Bushenyi yes tukiri aha street orubozibozi rwa street tuzagumizamu na na aba boda boda bitu banywani bitu mpaka mpaka aha shaaha ya lunch nafuna na producer wamaani eshaha ezi aha street Sebo, nogamba ki sebo? Nikiriya nikiriya. Kashushe ngu nkakurebaho orikutera nk'engoma okiri producer ninga okakirekura? Ah, nkiri producer nitera engoma. Ah, bana. Kimwe omu maisho. Amazina nigahi?
Amazina L Saba Beats. Eh. Ah, Clean Sound Records ah. Hati itwe twine program y'ekibozibozi kya street orikutumaraho wena. Nawe yagwa omu mbizi itwe. Mwe nagwa omu mbizi ari. Gwagwa omu mbizi itwe.
Ah, Sokoto Uganda representing. Music netambura eta?
Ah, music mwana nokupambana. Nokorera aha Clean Sound. Ha Clean Sound Records aho. Atari obushobozi mwineho ba?
Abashobozi twineho Big Baye Aha. ari nakikwasaga ari ekintu ekyo. Big Baye Musinzi.
Ah, Musinzi ogwe. Akaba aine manager weye owa- owa gundi KR Media oba kimwine oba akamusaina- akamusayininga nk'erizooba bayakukanika nyinki akari tiimanya oba ha- oba barwaniire emere oka- okabimanyaho?

ninga shi embaga ya muhara wawe arimu oba nk'omukoro gwawe bakagira ngu twena otwetere omweshongozere orashemeza abantu beitu obwo noba nkahe nyine nyowe ndi owankore western aha obu western yitu okareta mweshongozi ki da rasta dog waki rasta dog rasta dog nomureta aha mbaga yawe ngu ashemeze abantu eh niwe nkumanya nomukyenga gye eh beitu rasta dog bamuzara nkahe.

Tutuire nawe. Mbwenu akaruuru timwakikateera akeye? Tikwetasira kuteerana akaruuru.
Ruhanga wangye. Eeh akeye ka taaha waabo. Eeh. Tikwetagisa. Mbwenu obu omuha otamuha we naba aine kugyenda. Oburuuru tubumuha. Kasita iwe okaniire nikateera kandi hati tutakumwa tuzibiirwe ki? Ekindi ka tugambe aha mbeera ya ya Mbarara City. Mbarara City niho twine meeya. Meeya waitu no. Ni Kakyebezi. Ni Kakyebezi. Akozire takozire? Akakyebezi n'amate.
N'amashanyarazi.
bwenyine. Mbwenu atakagira owareeta. Kikwetagisa.
Just ebi akozire ahasiga ati atereho erangi. Mbwenu ka bariho nibabireeba emihanda ka nimirungi. Mbwenu sa tukumuyeta amatara ngaha. Amatara. Amatara ka nigaaka agamwe yes gamwe garugire kwonka hariho agakore aga garugireho ago. Mbwenu ambeera ahari kikumi ka kyebirezo nomuha zingahi? Nimuha kinaana. Nomuha kinaana. Abiri ngasigaza. Abiri ogasigaza.
Yes kiri omu mbozi ziitu. Ah reka twakorere aha mushwi agandi sebo. Yawo sebo.
Ogumire? Ngumire.
Niiwe ori ori side ya Kakyebeza agumeho ninga arikikubona omu hazinga hiiwe? Kinaana naazitwara.
Niiwe noomuha kinaana?
Yes. Abiri ogasigaze? Eeh. Mbwenu ahari kinaana nangwa ayongyereho ninga agume aho? Ayongyereho.
Aku a aze nk'ahari kinaana mwena otsigazeho emwe? Yes. Bashaija mwe. Hahahaha. Hamu n'ekibozibozi kya street. Eeh. KR Media Sokoto Uganda ansonga egyo agandi sebo. Nyawu sebo. Amazina gawe? Amazina ni Beka Lukwago. Beka Lukwago. Egi stage nibagyeta bata? Katoma Lotus. Eha? Katoma Lotus. Akatoma shi kakataroho? Bakakatemaho kakaba kariho hatari. Kasha baba bakatemiremu funa erindi iziina. Vision Empire.
Vision Empire. Egyo ne vision road yeshe ninga ni vision empire? Vision Empire. Mukama asiimwe. Hati egi stage wagira ngu nibagyeta Katooma. Nimuvuga mukwambuka Katete ninga shi Oshondwa zoona zoona zo ez'omuri Mbarara? Zoona ez'omuri Mbarara.
Akaire aka k'omushana oshangiremu buzibu ki?
Titwine ah'okwegama bibunu ah'okwegama omushana, omushana nigututeera byona.
Ekindi waaba barikuhagira Arsenal, oine emibazi ya sukaari na puresha nainga nooyenda kuteganisa ab'ewaanyu? Byona timbyine. Hati waaba noogira ngu toine, waaba noogira ngu toine sente zo- z'okwejanjaba endwara ezo, yesaasire Arsenal. Nikwo ninga nimbiha? Apaana tinkaagyeshasha.
Konka okwatsire kureetereza omutwe.
Ningikunda.
Ekindi ku okunda Arsenal, Arsenal ahary'eby'emipiira ebya sports, nookunda eby'emiza- e- e- eby'okweshongora, entertainment? Hapana.
Piki tokubikunda mbwenu omubufunze tiine omushongozi wokugira oti yiija owangye nyine nkomukoro okubaasa kukweshongorora.
Mbaba barimu. Nokunda oha omu Uganda yoona omu beshongozi? Ba B2C. Ba B2C. Ngamba ekyeshongoro kimwe ekyokumanya kya ba B2C. Nora.
Nora? Mpa korasi.
Kakye nora aha mpa kwano wagira ngu nokunda ba B2C mpa nokwija mbakyeta nora mpa kakye ka nora aha No you, no life. Eh, nikyo waba nogamba nikyo nora Life. bagira ngu ki nora bagira ngu ja turebe

Noovuga omuhango nari kyonka noovuga omukiro yonka ninga eihango ryonka? Ninvuga eihango ekiro ndigamu shaaha ina itaano. Ina itaano?
Eeh nikirugiirira esente ku zaaba zaareebeka, zaareebeka ninyita aha bukye rikari za shaaha ibiri.
Haine embazo ezi ndikuhurira omu bantu ngu abakuvuga boda nyekiro nimukira kutegura abo abaana nindeega Kampala, aine aha ninza esimu yaawa omuriro, ngu nimukira kubategura enshonga neeha? Nimba nimubayamba ninga? Okutegura ti nakucenga, okutegura okutegura kurimu engyeri nyingi. Omuntu no kagye ngu n'omwishiki ya naruga Kampala naza Bushenyi, bus ya musyo omu shaha itano eza Bushenyi yashanga zahwireho, yashanga iyo wa boda oti torazibone iza kutwara omuka nkucweze omu kasha eki. Nimukora na UN ninga ekyo mukakitaho nka imwe n'akazi kanyu? Nakucenga nakucenga, hati nofuna customer nk'ogu washanga nashoma code akurugaho mbwenu okurengwa hariho muramwa. Wareeba wamusimba ekigambo yaikiriza. Yashoma koodi.
Yashoma koodi. Yareka kushoma koodi. Omuri omuri aho omutwara omuka. Oba warwata.
Eeh. Then mukasheeshe omutwara aha stage henyine. Omuteeza muteeka aha bus ataahe.
Hati ekintu ekyo kirimu expense kumara nka bwire ki? Emyaka engari? Experience tikugira ngu n'eri experience aa.

Ebintu by'orimu kureeba hanu ti byaitu, n'eby'omuntu buntu. Ahaseera ka tweyengyereyo tugamba na bagyenzi baitu aba boda boda. Yes yes yes Aga ni mushaawe. Ogumire?
Ngumire munonga. Toine nshonga?
Munonga munonga.
Nakushemererwa?
Nyine naakira.
Amaziina gaitu? Banyeta Yiga Abudu. Enta Yiga Abudu?

aga mushanju nimukikwata amani nimugaihayo. Nabwo kubura budget sente nibwo kubazireho nituzikora. Waki? Twine embarirra ya sente. Sente nimuzikora zirengana aha mugwiraro? Munonga munonga. Mukira muzirodinga?
Tuzirodinga abakazi twine omu bwire. Muzirodinga abakazi mubatahukira? Munonga munonga bo tubari kubi. Waki? Munonga. Muri kubi ita? Hati iwe oine nka bangahe? Abakazi nyine bashatu. Abomuka?
Agu nyine aha mukono n'omu abandi n'abaha rubaju. N'abaariizariiza.
Kwonka babakimanya nibeemanya ninga nobatisa? Ababiri bo nibeemanya ow'omuka niwe atakubamanyi. Abaheru bo nibeemanya babiri ow'omuka atakubamanyi?
Tibakumumanya nabo. Hapana.
Nokirengyera ninga ndakukoma ahari abo? Hati embeera ebaire ka ahari economy eturemereire. Embeera eyesibiremu kakye? Munonga munonga. Kwonka embeera yasumuruka niiwe noshumurura? Munonga.
Waaki?
Embira niyo endemiise nyowe. Ahu oraateberere noosumurura. Munonga.
Ruhanga wangye.
Tusaba obuhangaazi ekituuro. Waaki? Tusaba obuhangaazi.
Yes yes yes nari omushana mukuru aha iza aha nuya ogu ni makanika wa rukungiri natiina kamera yirukanga
sebo nakwakiira ogumire Ntiinyine nshonga. Amaziina gaitu.
Amaziina nibanyeta Twesigye. Amazi iziina nibakweta Twesigye? Eeh. Mbwenu gira eki wagamba gira eki wangambira Ekikwatiraine ahari. ekikwatiraine aha mbeera ei turimu hanu omu tauni eitu eya Mbarara ninga shi ekikufiiringa aha siteegi yaawe. Kare iwe ngamba ekirikureeba ngu eshaaha ezi nikyo kiriho. Emboozi erikureeba ngu niho eriho aha shaaha ezi n'eha ei orikusuubira ngu niyo eriho? Emboozi eriho eshaaha egi tariho kindi tariho mboozi endiijo n'okukora. Kureebeka ngu waaronda akasente omu mwazyo waagira eki waataaha nakyo. Ekindi, egyo n'emboozi eriho eshaaha ezi kura kora hagira eki waata otaahe n'akaveera omu mwazyo. Exactly.
Omurumba rasita omu kukureeba akeera aku waamaramu, nyowe mpikiremu ndi aha murembe gwa kakyebezi, akozire nainga ti nainga naakiburaburamu. Omushaija ogwe agyerizeho kukora, emirimo emwe agikozire endiijo ekyangire. Endijo kyangire kwonka noreeba ngu nagyezaho. Nagyezaho kwonka hariho ebimuremire nka munonga nka orutindo rwa katete abantu bari haihi kuragaramu kokuba nawe aha norabaho oyine akapiki noreeba ebibaho ebiriyo nibiyenda kuhwayo ekiro omushaija baza kukwata omunda toreka otakanaga omu maizi yaba omukazi oshemererwa yaba omushaija otigirayo kandi yaba omukazi aho ningira ntiirira kuniha.

Siminti kerebe negura emitwaro eshatu n'ekicweka hati eri aha mitwaro ena n'ekicweka aha buri turansipoti.
Nibakongyezamu akasente. Akasente kakeyongyera.
Kakeyongyera buzima.
Ekindi ahabw'enki aba boda mwine abaingi oku ndikuhurira ahabw'enki aba boda mwine emitima y'obuzahambuki? Baagira ngu omuntu yaakora eki tibarakumanya imwe mukabimuteereraho. Nikireetwa ki?
Ti buri omwe
kwonka n'abaingi, bamwe na bamwe kwonka tikugira ngu ni buri omwe. Eki noomanya ahabw'enki barikugira ngu murye abaana ba boda kandi murye ebishaho bikuru? Eki nikyo okimanyire? Ahabw'enki barikugira ngu murye abaana ba boda? Kireetwa ki? Ekyo tinkakikyenga ahabw'okuba nindeeba, ku ndikuza kureeba, tinkureebaho mwana weena. boona nindeeba n'abashaija bakuru. Kwonka omuntu n'obu aryaruga aha Abaana kureeta, n'abari aha naija ishomero. ati niinyeta aba- abaana ba boda twekunganye ne- twe- twe- tweshange Ogwo aha.
naayakora enshobi itwe turi abashaija tituri baana ba boda. Eeh, yes. Omushaaha mwaaba muhurira ogu, ningira tuza kugumizamu aha street yaitu, turebe oku turaagyenda omu maisho. Abakuru, saba ka mponinge kakye. Sengye Rasta. Ori omuganda shi ninga n'obuyaayi? N'obuyaayi. Asi puraani ki? Ndi aho. Kwonka nyine kukora ekibuuzo kimwe eki orangarika omu sekenda egi. Ahabw'enki abaana ba boda abarikuvuga nyekiro mukutegura? Ekindi ahabw'enki omuntu ayemerera akakuheereza omurimo? Omu kishushani, VIP aine emotoka ye, akwatsire obuvunaanizibwa ngu ogume otware omu famire ogitwarire nk'ebintu kubiiha omu maduuka, mukenda ngu mutegure, waaba otategwire omukazi we, nootegura omukozi nainga omuhara. Egyo emize nimugiiha nkahi? Hati nikirugirira omushaaha yaakutuma, iwe tokareebaga nootwara nk'enyama, omukazi akabanza kugira ati weebare otari owaagigura, iba kikaya akanga kumwebaza. Takamwebaza?
Aa. Ee, ahakuba niinye ndikuba naagitwara, ku akikara abanza kuba niinye yaasiimwa. Kandi bakuha bakushishura n'eza boda. Bansishura n'eza boda.
Nangwa n'omwe agira ati n'eza kabari t'enyama nungi. So abasaaho bakekwatira emirimo, emirimo tibakigikora gye emirimo y'ekitanda. Ati mwasharamu mbayambeho. Yes. Kwonka ku barakukwate shi? Kasi nooza kunkwata ota orikuntuma buri izooba?
Akibaasa nookikora omu kuyamba Nyoogera hamwe nimba niimuyamba Nimutwarira ebintu kandi ngaruka muyamba n'omuka N'aha mirimo y'omuka Mbwenu aho yaanyetsigire ngu byona mbiyambe Okaraaze?
Nkaraaze Yes Ningira omu nshonga egyo reka mbanze nkirekuremu kakye then nza kwongyereyo ahandi mutakaruga aha puroguraamu yaitu Ekibozi ekya Street na Sokoto Uganda.